Amito ni alok i lok kom ma pete luwo latugo Rwot me palabek ma yam otelo ker palabek. I mwaka alip acel ki miya aboro ki pyerabicel wiye abongwen, ni u i mwaka alip acel ki miya aboro ki pyerabiro wiye aryo, ma en oweko loc a rwot eneni me parabeki, otelo tela i kare pa rwot awokgi, otelo tela i kare pa rwot awicgi, otelo tela.

ma a ki i buranga me cito ka raro rwatte ki lupalabek ma gin tye ka golo lyel pa Rwot eni-ni, Rwot a pire luwala tuku, en aye tin an amino lok i kome. Atamo acoli lok eni ma atye ka kubo doge-ni lubbe ki lok pa latin ma okate ka dote, Ee, bot un aculi, kaka lwo ni un aculi omyero wunen ladit mawa macalo ngat ma tye ka wot me kwanyo tipo pa acoli, terone bot ladit luweli. Un aculi omyero wunen mawa ni tye ka kwanyo campul me ngom. Latin eno ni wun wuwinyo ni awaco ni nying gi giloko atata ento latin eno ni latin ma pa dibe prince ku prince nyeko loko nying gi atata cibi loko nying gi atata ento gin ma pire tek en aye dwon ma en tye ka cwalo ne dong acoli man me moko caden ilok ma latin ni obedo ka loko ne ni Winy ma waloko wa nying, nying rwot apete, rwot apete ma yam wan bene pe watyen pe waneno, dok bene acodi. An amito gamo print, an amito gamo lok eni ma in igamo ladok goppa-ni, kit man ni, Apete, kit ma an awecciwu-ni. Tipo me tekwaro i kare ma olwonga. Kare ma olwonga ma an atye ka wot i lobo Acoli, en aye oye an kena me cito ka tore ki lupalabek i kare ma gin tye ka golo lyel pa Rwotgi. Apengo luwal atugo Acoli, wun wungeyo maber ni Rwoti eni-ni lupalabek aye oneko. i kare ma gin tye ka laro Ker. Omegine aye oneko omine ma kilwongo ni Odyek Onyaa ma tye ka laro Ker. En aye oneko, oneko ki i paneyone i kare ma two dyek omako. En aye i kare ma en oa, en Rwot Apete oa, luwotatugo oa ki i nimule. ma muni dong odonyo, muni odonyo ci muni ocako lwongo Rwodi, en aye kama gubedo ni en aye wono Acholi, owinyo ni lawi Rwodi, lawi Rwodi ojakke ki iye, en lwongo ma muni olwongo Rwodi weng ma ilobo Acholi me cito inimone, kare man lawono tugu dong dugu. Two dye omake, two dye omake ci dong ongak pa neyone i pa dwan. Kare ma dong two dye omake, dong pa neyone dong owaco ni in pe dong iromo, okayi wa in pe iromo cito, pe iromo cito ki twoni iker Kong dong wan wukele i okela, okela en aye ka ma leb munu gubedo gilwongo ni isolation. Kiketo en i okela, lupa nino, lupa dwaro keto en i okela. Kilwongo kilwongo dakone acel ma en aye ocito ka gwoko en i pa dwaro. Lupadwat ogwoko en nio ka ocan. I kare man, lupalabek owinyo ni en tye ka can. En aye odyeko nya kacel ki lityenene labongo raya mo, nyinge Ed. Gin oa. gucito i padwat ni gin icito ka neno rwotgi onongo dakone ma tye ka gwokone-ni. Dakone ma tye ka gwoko guwaco ki dako ma tye ka gwoko rwot ni, Aa, wan wabino loko lok tua kong in icibut i kin dano. En aye guneko rwot. I kare ma rwot oto. Lupadwar pa Panei dong okwero kom lyel pa luwala tuku. Laco acel keken ki i padwar nerone en aye oyiko lyel-li. Oyiko lyel pa apeta luwala tuku. kun kiwacci goyo bul, goyo bul, dok otongo bul, goyo bul, dok otongo bul, were, an acoyo kany, ee, acoyo kany ki tyen lok. Wer ma en oyiko ki Rwot apedo luwela tuku, were en, wamo loko dong odong, ee iye, ka ma kiyiko en iye. Kit pa dwot kilwongo ni oloko. Wa i ngom oloko dong odong eiye. Luwala tugo kene dong odong. Labongo omak ngom tur ker ma yam olaro dong odong. Man en aye wer ma en oyiko ki Rwot. Apete luwala tugo dong acoli.

An atye ka katti ki nying luwala tuku ma tipo aye otera nyo para bene tye me moko caden i kare ma lupalabek ma lweny obedo matek i kom CD langoya langoya. Lubanga oye ni in itim tic madit i lobo Acholi.

Rwot olweny Cai, Rwot olweny Augustin, ki lawang Rwot me Padea olanya, ki Rwot nyeko George me Lukung. Runi ni eni ni, Ladit, ma in ikobo eni kelo adot i kom labak dog kitibu piny, wun acwele winy. ni me moko caden ni latin-ni me rok pa Acodi kit ma en waco ni an me rok pa Acodi aye tye ka tic kede, latin-ni me rok pa Acodi aye tye ka tic me neno ni wun Acodi o gin ma timwu me tekwaro otere ki iye, omyera pe wudog kona. Man nyuto ni latin-ni eni-ni ma waco ni en i piny lok ma tye ka loko-ni pe ngeyo gin ma en loko. Man aye. Ka atye ka gamo lok pa latinni ma oloko me Acholi, myero wunen mawa lok me Acholi. Ka wamito ni wajul paco, ka wamito ni wajul paco, wun wulokke wuwiny bak odok ma an obed ni atye ka dyerogi. Pinga atye ka dyero ngo? Latinni owaco ni, Nongo lim ki kweni. Wun Acholi wuŋeyo ni,

Ku nyingi ngo? Iwinyo latin ni piny ni ma owaco ni piny nyego ni ene kor udo cibi cibi ni owaco ni yin ma ka yin pe igamo lim ki bot luweri limmi ni yin inongo ki kwene mono acwali igamo ka rik kot mo ni yan ogamo lim pa ngati mo ogamo lim pa yuweri Ee, mon Acholi wun wuromo gamone. Gang Labar tyeko yubo maleng maleng maleng. Kingeyo ni ki yo manaka yam ma bene peya lok me wot i tipo onongo dong en aye yubo gangawa. Wutella maleng ci an adyero limma kit ma Cedi Lagoya odyero lim, oweko ogolu Rwot. Apedo ni wada tung. Man aye gin ma amito ni an awacci wun acuni. Dong, ka wamito ni wajul gang Ker-ri eni-ni, tibu ni eni-ni, Pol-li dyere omako bedo ki lalog calo prince. wucimicimi-ni, itim-mi dong gin tekwaro gin pe ngeyo gukwano akwana ki i buk. Gin gukwano tekwaro akwara ki i buk. Ka wacwali wamito ni wacak julu paco, wucak tic ki latin en ma en aye, latin aye.

Ka wamito wakony gang, gitino lieni ma gubedo ka inen i kare ma ka lok otuc, gilaro mogo penyo ni, 'Moo timo ni obedo nini? Pien gin kare ma mono dong oturo lobo, gin pe guneno lok me tekwaro. Acholi, man aye atamo ni caden ma myero aramogi. Rwot eni ma ocung ka eni ocung me moko caden. Rwot otira. Man aye lok ma. Amito akati ka gamone i lok kom ma gupa ma latin-ni obedo ka timone. Aco ni, i kare ma an atye ka golo lye bilane eni-ni, bilane eni-ni latin acel oringe kwede i tim ci odiyo bicya ni, Mak bilani iwot kwede. Man bila pa luwala tuku. Bila ni eni bila pa luwala tuku. Man ene akut. Bila pa luwala tuku. Tongi eni bene ki miya ki i tim i kare ma a o i patiko. Eh, man wod patiko acel mo yung. Tong agamo ki botgi. Man tong pa baka. Eh, tong pa baka. Eh. Wun wungeyo ni Bayera ki Baka ki Lukelo pa Tyeko yam gulwenyo gulwenyo pi tipo, tipo ma komedo i nige tyer waco ni Konye pe ni Acholi yam ka in ipe ki tipo ma pe tiponi peke in pe itwero lweny.

Kadi ma bino tye iye, en aye kaka pe oromo lweny. Ma romo aroma i kome ni, Acholi, wun pe wuromo lweny ka pe wuye lok ka ma war, me an adwokwu i tipo. Lapeny pa latin-ni me waco ni, Konyi ngo? Konya Acholi ki ngo? Woti-ni, wota ni konya Acholi kit man. Wota ni i kare ma dong awoto atyeko weng ma wurara pe owoda, tipo mito ni an adwok Ker kacel acel, an adwok Ker kacel acel. Ka dong Ker dano dong gujule, gudok i tekwaro, gua ki i ot lega, i kinica, i church, i mono kode, adwokgi dong i abilagi wek gin tim wo aye icak lon. Ento dano tye, dano ma myero adwok peke dong. Rwodi ma an omyero adwokgi gin pia komgi leng ma timwu romo tic kedgi. Ticca in nongo an atye ka kuro mere adwoko dano i abilagi wek i kut oduk i lobo Acoli. Ata wudori ene ni, wudori ene ma wuneno amako ni, ma eni wudori ene ni, timo me pa dwaro lagun meri, en aye omina. Wudori ka ineno kit ma kare adek odokke kede, kare ma an acito ki wiro Rwot, wun opa dwaro winy gin atimo, I kare ma giwiro Rwot pa dwot, an pe abedo iye, ento acito i kare ma an acito bot Rwot ma dong wiye otum, en aye odori eni-ni ki bumina. Kara odori eni langok olokke i gang pa Rwot, olokke kara, karane eni kikome, ka ocito openyo Rwot me pa dwot. ki jo ma gitye ni langok opoto ma calo odiko olokke adek ki odoo dang akwanyo odoo eni odoo pogo ni ma awoto keni kara pa langok ko mono otigo pa lupadwat en aye ojwala dong an amito waci wu wun lupara bek kit man ki wun acwali weng tin ni golo luyela peri konyo ngo. Apito i gulune tyen lok-ki ni, Wudok ki tekwarowu. Gin ma luparabet tye ka timo marac ci ni lagoya winy. Apito i gulune en aye omyero wudwok nyut kit ma timwu me tekwaro mito ki acul gudok kwede. Pe wukel lega. Acholi omyero guti ki lyel kun lulyel pa Pero luwod atuku macalo muzik. Nino dwe apar acel, nino dwe nino apar acel me dwe me acel mwaka alip aryo ki pyero wadek ma lyel lapore wan wagol okelo, en aye Acholi weng omyero oter nino-ni calo nino ma pire tek. Gin goyo bwola, ginyuto tekwarogi, ento pe gilwor lega man. Ci di lugoyagi ki lupalak palak pe giye gi pien gimito ngo? Gimito ni dano obed ma waco ni gin pe Catan. Nongo cilili angwen gin ma iwuro timo ni gin adi ma myero wuti wuwiny maber wun lupala bek ka cuni weng ka wumito konyo yugi? I ode apar acel me limo acel pe wulwong lega i wi apeta. Apeta nongo nyinge okwano ocako ni.